Zanlai ar a khuang ta tliar tliar mai a, chutah le kei mi rual leh mihrat khawkheng rual ten Lal in leh Zawl buk chu an hual bet ta thap mai. Zokung ah chuan ring lenglawng hian mi khawpui hawl zawnga inchet laiin thlamuang takin in lo mu bik elaw tih pah chuan silai chu a hmet puak ta dur mai a. Silai leh thal fang leh fei chu a sur ta sung sung mai. Zawlbuk kai tlangbal an tam tawh lem lo bawk a, an tlu zo ta vek mai. Vanzau khaw borualna chhan an nih lah an chiang teh kel e. A khai uai tawh hrim hrim chu tumah reng zuah an tum lo, an thal phen phung tawh mai a. Mahni ku tawp tia ṭan lo khawh ve te chu mualpharh valruaite nen an chim huk a. An pawt darh lo chauh hi a ni tawh mai. Mipa tlawma mipa tlawma in pe te lah chu an nunna reng an zuah sak lo. Nuna mang ang ho lah Malmual laiah chuan an khalh khawm hmak hmak bawk a. Tumah rengin vang khawt chhung chu an chhuah san hman lo. Kar lohah vampuk khaw chhung chu mei alin a tuam nghal a. mi nei nung deuh ho in engmah an chang bik lo va, mi nei nung deuh ho inah chuan lut in puan tha leh roh thil eng ih loh vel chu an khawm sawk sawk a, thir hlum nen lam chuan Lalmual ah chuan an chhung vum hnup tawh mai, Lalmual a awm a ni miau a, mei na a rawn kan kai loh nan. Thenkhat chu tlangval ten an han thiat leh zung zung a, khua chu an nghak tlaivar dawn ta a ni. Leng nih hma bak Zokuma thu leh hla an ngaichang ta thup mai. Zokuma pawn Entlishun buai hun a ni lo tih hre chung chuan rawn ding chhuak in an zavai hian Sala kaih vek tur an ni a. An sial leh bawk eng ni lo, bel kha khawm vek turin thu ka pe a che u tiin thu a chhuah ta rawk mai a, vawk a puitling chin in hmuh erawh kap mai ula, tukchhuan tur pawh kan mamawh alawm, vawk no awm ho kha chu bawmrangah khawm ula, sial ho in phur rawh se tin. Ar pawh ni rawh sek sek, engkim kha lak fai vek tur ti chuan a au ta loh loh mai a, silai erawh fung khat chiah an man an man belh ta hi a lo ni a, i chhingi te nufa pawh chu khaw chhuah lamah khup za thanga te zui tum chuan an rawn inchhawp hnai tawh bawk a, tawkthuan bawla an han buai laih laih lai chuan. Khup Zathanga chuan nula pakhat tleirawl te mai la ni awm hi a hmu fuh a, Hmeltha a tiin a hmangaih nghal hi a ni a, a awmte chu a su dut dut hian a hre hial a ni. Chu nu pawh chuan Khup Zathanga chu a melh ru leh zak zak thin a, a hlau ru tawh hle a, a hawi chhuak tha ngam meuh tawh lo. Tukṭhuante an han bar fel a, che chhuak tura an han inpeih fel meuh chuan nula tleirawl leh tlangval bal rual deuh hote nen sial leh thil hlui tin reng nen chuan an inzui kawi ta ngual ngual mai a. An salmante lungngai leh lungchhe em em a an awm lai chuan mualpharh val rual leh pasalṭhate erawh an hlimtlang hle mai. Kaw chhuah atang chuan i chhing i ti duhfa chuan an rawn zawm ve leh a. Tichuan mualpharh lam pan chuan an kawi ta duah duah mai a ni. A ruka an lo melh thin khawn bawl pahrawn hmeltha em em mai chu Khawpzathanga chuan rei ngial a bia hnuah a tlem tak hauh hauh takah chuan chu tleirawl hmelthai pawh chuan a ngaina zui tawh hle a. Lo tura a vah darh hmunah an chawlh zan phei chuan remthu sawiin khum awm miah lo na hmunah chuan khum pawh i rawn kai dun ta nghe nghe. Pu Zatawna leh Keiruma ten lam kal hnen atanga an lo hriat atangin Zokunga leh Pasaltha te leh Tlangva te hlawh tling takin an lo haw mek tih an hriat chuan an phur hle mai a. Tlangau chu a au kual nghal zung zung a. nula leh ka hmun nghal tlangval te paw'n hlim taka hmuak turin an lo inpuah chah nghal zung zung a. Pu Zawtawna chuan a rilru a, thu chham mawlh mawlh pah hian, Zokung i thei ta e. Ka chak lo sa tawh em em a, rorelna fur chu la nau hle mah la, i chelh thuai a tha zawk e, a ti sap a. Kei ruma pawn a ngaihtuahna chu a lo kawm ve nasa hle mai. Ka nau zawk kung kei mite thian leh lal i ni a, finna leh theihna ah khua vang ten mal an sawm che a. I dam ni hrui ang sei se, mual pharh kuk pui ni la, lu sei ram mai ni lo. Kawl kilh tlingin i vangkhua leh i sak hming chu thang rawh se, tiin awm ve lo Zokung chu mal a sawm mawlh mawlh mai a. Hun chu a liam zel a, chelh rual a ni lo. Lalintualah chuan mipui chu an pungkhawm ta ṭhuau ṭhuau mai a, Laltualah pawh an leng meuh tawh lo. An vangkhaw din tura an bul ṭanna, an tawrhnate chu an rilru a. A thar ta uar uar mai a, tumah rengin thawm an chhuah lo a, an ngawi thap mai. Lal inchhungah erawh ka pu tih leh ka pa chang hram hram rawh aw tih ri chu a ri vawn vawn mai a, Laltuala awmte an thawm hre phat zinga hnuk lo fal deuh te chu an mittui a dir ve zung zung tawh mai. Ni e, Lalhuaisen. Mi chanhaite hmangaihtu a mite ang khata a en zakhat taleng entir theitu, insang leh khawsarih roreltu pasaltha zo kunga luseite kungpui ngei mai chuan a thlahtu a hring tupa kawmna changin rih lipui a dai a, lung loh tuih dawnin hawi lo par a tliak ta maw? Zo kunga hian fapa pali leh fanu pathum a nei a, A thlah kal zel tu sawm chuang neiin ti chhuan ngat phei chu sawmthum aia tam a nei mah awm e. A nupui hmasa ber Sai hnuah nupui dang pakhat a nei leh a, khaw sarih a ro rel thei a ni. A tum ber leh duh ber chu remna leh hmuanna zalenna a ni a. He a tawlh. a tawp dan chu a va lung chhiat thlak vele. Zoku mapui, Lusei te tana mi pawimawh Zoku ah kan chan ta, ngaihnawm khawp mai. Kemah hian a nih tur ang hian ka chhiar thiam lo zawk thin a. A lek pek te a awm a, kan la chhiar leh zel a nih chuan ai tha zawkin kan rawn chhiar zel ang a, ma kan sawn ve tur a ngai ang. Ka channel te mi lo like a, mi lo subscribe sak tu te chungah thinlung takin lawmthu ka sawi a, he story min ziah sak tu Lalruatdika Ralte a chungah pawh thinlung takin lawmthu.